Fil-kbir. U aħna nħossu iktar, għax bla air-condition. Għadħelina, għattarawna l-leq u l-għaj. Penza, ejja. Mela, ekk s-sibu ġaħġa interessanti, ibatu għinna għek, jibissa daqsek. Eh, eh, isma, di ta' sħana, fil-fat, mux l-inna bis, ta' fetwa. Inti għattim xejt eh, barra fi sħana.

Taf illi jekk imorru jimxu fuq it-tarmak jistgħu jaħarqu l-post? U skur jaħasra, għax il-klieb saqajhom il-post tagħhom qegħdin hemmhekk mhux biex jimxu fuq it-tarmak. Le. Imma qegħdin hemmhekk biex fin-natural tagħhom. Allura kif insolvuha? Wan, ma noħorġu għom x'metta ċemx kunet tiżreċ u tu jekk stess għanna bżon bil-forza noħorġu għom zommu għom fuq il-bankina kemm jista' jkun fid-del u mux fuq it-talma. Sakemm? Ma tlibbizhom sarbun, Imma n-nies. Ejja, ma jkunu naqa. In-nies imma, xi preferu, ix-xitwa jew iż-żajf. Kammu saħlu. F'nofs ħallu aħan nistaqsu lill-irġiel li jifmu sew jekk jippreferux ix-xitwa jew is-sajf. Ħanaraw. Issa tippreferi sajf jew xitwa kif kollek xitwa. Għala! Għax is-sħana ddajjaqni. Ma joġbokx iżgħar. Le. Inti sieħbi, it-twa jew sar. It-tnejn, għax it-tnejn għandem jiġu, fis-skoda nuħu peċi, u fix-xitwa nuħu peċi. U kien naħdem barra jien. X'kont tagħmel? Bir-rublu, nirrublu mit-trakkijiet. Mela kont titħoss isħana. Eh? Sa tarmak ikun 270. Imma kont preferi tagħmel it-tarmak fix-xitwa, il-verità. Aħna ngħidu ma niġix fis-sajf. Għalja vera, għandu raġun, raġun. Jien għalina ħjor is-sajf, għax pensjonanti. Jena xi twanħob. Ħabba ħabba sħana, u dlik. Kessħala ħjar ħaġa. Jiena meta jarsa is-sajf ngħid riesaq l-infern. Dejjem f'saħħtek, tikol iktar, enerġiku iktar. Imma jekk tolqot subek tweġġi iktar.

U b'dik il-perla nistgħu nagħlqu għandna minn kollox, minn xitwa u minn sajf. Dibattitu li ma jintem, inti xti preferi? Jina kieku xitwa. Sejna s-sajf. Ma mat fl-għel ta' sajf najd nkun nishtiq xitwa ġivri dan. Emma eh, insomma. Eh, kieku jafu biħ għawla da jamlu program fuq użgur. Dejjem fittex daw il-ġisma. Mela elbu s-sujġetta, jeb. Qegħdin nitkellmu fuq l-importanza tal-eżerċizzju u nutrizzjoni. Meta tkun żgħir. Ma ħasab anke meta tikber. Mhux għandna xahar iċċekja. Għaret. L-ewwel darba in-Naxxar Active Aging Center hawnhekk u se naraw In-nisa jagħmlu l-keep fit. Veronika, kemm ilek tiġi dal-keep fit għax rajtek, eh? Dal-keep fit naħseb ħa nagħlqu sentejn issa. U kif tħossok int? Tajba ħafna. Jiena parti ħafna. Eh, kemm għandek żmien, kurżità. Sebgħin. Jekk nibqek ta' sebgħin jien bomba. L-ewwel nett il-kumpaniji jieħdu gost bil-kumpanija ta' xulxin u anki għal moħħna psikoloġikament inti għandek fejn tmur u tirwok. Taħli l-enerġija ovvjament u żżommok sewwa jiġifieri u ħafna ħruġ u hekk ovvja li tagħmlilna ġid u. Importanti ta' kull età li tiekol u. Le dik vera. Imma ifhimni din l-età mbagħad jinqalgħu ċertu problemi li ħafna minnhom jitranġaw bl-ikel, x'tip t'ikel tiekol. Jiġifieri huwa importanti illi kemm jista' jkun jibqgħu jieklu ikel nutrittiv u healthy għas-saħħa. Għalik taħdem jiena sewwa u grazzi ta' xogħolok. U sinjuri dak kien Shooter tal-lum. Jiena l-eżerċizzju jogħġobni kollu, kollox jogħġobni, barra din li toqgħod Tagħmel hekk u tmissel is-subgħa ta' saħħi kien għaliha dik żejda. Imma għala? Aqqas Alla ma ridna nagħmluha dik. X'qed tgħid? Għax kieku ma ħalaqtilniex is-swaba' hemm isfel kien jagħmilhom hawn jew hekk kien hemm is-subgħajk fi dik tifhimha. Imma toqgħod insemmi sa ħesel żejjed. Aqelbulu. Mhux jidħol fil-żona.